Udah di titik tudah ke, pelanduk tampin enggau enturun pen udah di tunu tudah tuai. Kami sebuat angkat netak aja lalu di panggai ke ba parak salai nya mai pia ku jako aku. Au aja. Nyamai magang jelu ba nyawa aku. Baru semalam udah bejalai. Semaya kami sebuat tiga malam bejalai ngiga lawak. Tembu neko ke berang lemai nya kami sebuat pen ngadu ke keresa ti udah diagih deka dibai bejalai malam nya. Kenu ko pelin kami sebuat. Enti bedau bulih utai ti nyengaloi ka, sigi bemalam ba tanah kami sebuat enda pulai ke temawai. Kira nyampau meh keresa dibai kami sebuat baka sida sampau berau kimis garam biching gula meh nya. Seladan aku. Nyau tamit bila jamah keresa. Enggi bakih aku tiga iko nya pen. Pia meh, bela beringkuh kami sebuat. Perau besai kena kami empat. Perau ti dikena kami sebuat ari rumah ngulihka besai. Kami sebuat tu enda begaga kelangkau ngaga tajuk ba perau. Dibelahka betong nyadika tulang perabong endur ngebabka kimis. Langgau melepu meh nya reti iya, belanggau beperau. Berapi pen ngena dapur kumpul, dapur kelia ngena minyak gas nya. Kami sebuat bekejang ari temawai urung iya jam lapan malam. Bekayuh besual aja meh nya. Enda ngena muto. Ngija ke enda bangat regau. Nya meh kebuah kami sebuat mai dapur kumpul ngambi ke enda ngidup ke api nangi ke regau. Baka selama aku ngeluan jampung masang muto. Mikal nima perau. Mikai duduk nangkan aku ba belakang. Senapang kami sebuah tiga puchuk nge aku jampung enggau Mikai. Mikal sigi enda mai senapang ari rumah laban senapang sida jai kumpas. Kiruh nal begiga ke anak kayu ngerejang rumbang senapang muai umbang seterum kenu ku tudah tuai. Datai ba Uong endur kami duai jampung bulih jugam. Kami sebuat pen berangkut ke keresa ngagai pala Uong. Udah perau nyau puang nadai keresa, kami sebuat pen lalu bebatak perau, bebatak rangkai. Ngai nyadi di batak nengah lebuh ai tudah perau laban ai emau di tengah balat beluit. Iya meh baru betengan meh uong nya endur kami sebuat bebatak ke perau. Dinga deng kayeng kijang. Tanah kiba mudi iya. Uji peda deh dulu ikai. Ko aku ngasuh mikai ngiga kijang nya. Beruman meh tudah mikai bejalai ngulu ai bedarat nengau emperan ngiga tudah kijang ti mung munyi nya tadi. Udah perau manggai bepala ong. Kami tiga mikai enggau jampung duduk belelak dulu bepala ong. Aku nyau ngeliat. ketegal pedih punggung. Enda lama udah nya, dinga kami sebuat rejat kaki Mikai datai ari ulu. Nyau baka ti digagai makup. Datai ba kami sebuat dia, nyau merengung munyi ke suah seput tudah Mikai. Tang meh kami sebuat enda nanya iya, diau diri aja. Kami nemu tudah mikai sigi bisi utai dikerari ke tudah tuai. Ngaga diri baka ti nadai apa nama nyadi meh kami sebuat nampung pejalai baru mudik ai. Besual bekayuh. Datai ba lubuk bekayuh. Mansa rantau batak besual ga kami sebuat. Bisi tiga iku jelu enda ditimbak kami sebuat laban ti enggai ngintu. Baka tudah pelanduk, munsang enggau sinang. Nambah ke nya mega. Enggai ngergau dunya laban bekau babi balat amat. Tekelasek emperan jamah bala babi nyungkul. Mutik karek buah ba sebelah temawai orang. Buah mawang, sikup, ucung, lensat, rambai macam aja Buah enda di mulung. Ukai nama. Bangat kelalu jauh ba ulu sungai. Lembau ga tudah ti bempu buah mansang nandang. Buah rian ngapa aja meh nya enda di pajuh. Nyawa nyunggai ga makai buah rian. Kira jam sebelas malam meh kami sebuat datai ba bila dua sungai ti diagihka pala endur kami sebuat bemalam. Perau ada ditanjang ba pun menuang sekayu. Din jauh ba pala emperan nangika ai beh besai. Ngambika perau enda karam. Enti tali iya kebat panjai jauh din. Perau kami sebuat nya tama mimit ba sungai sepiak kanan laban enda tau belangkau tauka ngenduh ba banjak nanga sungai. Kami dua jampung ngambu sungai sepiak kanan nya deka endur kami seduai bejalai enggai enda pen. Mikai seduai mika ngulu sungai semengkah ga sepiak kiba. Sungai nya bela-bela pemesai sebaka bela ransal begerugu bekerangan. Urung iya jam dua belas tengah malam, kami sebuat pen berengkah bejalai. Endang iya beka selama, jampung tu nangkan aku entudi ari belakang. Suhok ka aku seterum dua puluh lapan tiga igi tu dah tuai jerak besatup enggau makup. Peda bua bisi lima igi di suhok ke jampung ngagai aku engkau bisi jelu mit pia ku tu dah tuai. Ba kerangan endua perau kami sebuat dia amat tak latak aja laban bekau babi. Enda patut, enda bulih siku tu legi. Pia ko aku bejaku dalam ati diri. Bulan ga benung pemanah iya. Nyau betaring ngelengkung baka dekuh indu dara. Kira lima belas minit meh udah bekejang ari perau. Peda aku merejang dua iku. Naka pemesai makai buah rembai. Eh, ko ati aku din. Ka aku timbak nangi ke regau ga bekau babi balat amat. Malik aku ngagai jampung. Madah kia anang nimbak merejang dua iko nya. Sengit-sengit ati aku meda merejang dua iko nya. Enti baka selama. Udah seduai dik. Pia kena telai anak ati tudah ku. Lama jampung bayam merejang dua iko nya. Ngumba ga buntas merejang nya ngai rari. Na liat meh ati aku ada diambi aku batu kerangan. Tikau ka aku Tunga pun rembai. Peda aku. Ada berumban merejang dua iko nya nurun ke tanah. Tembu baya merejang dua iko nya, mupuk kami dua jampung nampung pejalai baru ngulu ai. Lubah pejalai kami duai begadai-gadai nenggau emperan. Iya meh datai ba pun engkabang siti. Kira mesai drum meh batang kabang nya. Pun kabang nya ngam-ngam ba tiko tanjung tanah kiba ngulu ai. Kebait aku tu tadi. Nenggau emperan tanah kanan. Peda aku. Ada beguyap madang kerupuk. Ada minggan tudah aku. Diampung ti nangkan aku pen. Lalu madam ke kebait tu dah tuai. Gining gining aku meda kayu ngau babas bukai. Nadai ga beguyap. Ada bediri aku begadai gadai mansang ke mua. Senapang sigi udah ditanam ba tanan bau. Semina bedau dirais. Iya meh aku baru nguing tunga ke kiba nenggau madang kerupuk peda aku. Nyi, naka tu dulu jerita kitai au ucau betampung ba tusun dua.
Nya aja ari aku ini manang kumang jegit endun celegit lijit mit nyumbak kepit anyam pisit turun dua. Ngerejang sumpit lasik pala tembaga laja. Bejarit ngentak ke kepit kerigai pisit rarah patah tiga. Bye bye.